Nai hrawng cu kan nu nih Facebook a vun zoh i hi hell tlaknak kong tampi an chim hih. An nih hell ta lai an ti hi, an nih hell ta lai an ti ti kong kha a vun ka chim i hell tlaknak kong cu ta ka vun chim ve ko lai. Hitin ka vun chim lai, Laimi zumtu ai timi tam deuh hi kan ruahning tawk in van ah kan kai rua lai lo tiah ka ruah. Nanmah zong nan si kho men. Tuzan in nan i thlentu ahcun nan i thleng lai i van ah nan kai theng lai lo tiah ka ruah. Nanmah lawng si loin Laimi zumtu ai timi hi Zeiruangah dah van ah kan kai kan i ruah ning zetin kan kai lai lo tiah ka ruah ti ahcun kan zumhmi kan i palh rua tiah ka ruah. Kuak na zuk ca si lo, zu na din ca si lo, zeidang zeidang ruangah van na kai lai lo ka ti khi si loin kan zumhmi hi a Jesuh a kong a sinak hi kan zumhmi si uh tiah ka ruah ca a si.

No mawi. Ai dawh ko lo ma? Ha? A dawh e. Kan fanu le cio zong mi hrawng hla an si dih ko. Kai zong fanu pathum ka ngei i mi hrawng hla an si ko. Anih cu ka fanu le nakin a khi a vei deuh nak cu aw zong ṭha, a sam zong sau. A pumrua zong hi Lainu ahcun mingan tuk cu si lo nain miza a si. I nan hlahruai tuah praise and worship ah nan bochanmi si ko lo ma, amah um lo ahcun nan lungrawk tuk te si. Amah um lo cun nan lungrawk tuk. Sunday school sayama zong si kho men. Bochan awk tlak bak si. Amin ah naubawi. Naubawi. Amin ah babawi. Naubawi ti min tling ah kha cu ka vun siang lo i babawi te ka ti le. Babawi Babawi cu a aw ṭha, tahchunhnak si cah mu, babawi cu a aw ṭha, a mui zong ṭha, a pumrua a zeizong hi Laimi lak cun nuza a si. Tivun zong hi ah tivun lau ding khi cu si lo nain vun um deuhdeuh ahcun tangyaw sin um phun khi si me hi. Kha a kong ka chimmi amah hi mipiangthar a si i mifel zong a si. Mah cucu naubawi i babawi i a kong si. Kan chimh hna in nan zum ko lo mei? A kong kan chimh hna nan zei dih? Nan zumh dih si nain amah he nan i um lai mei? Um hlah. Makhat i bakak ka bawm rih ko mu nu cakatiam. Maka kha Jesuh kan zumhnak aw kan i palh rua tiah ka ruahnak cu maka si. Jesuh ka zumh nan timi a hmaan tuk. Mary fa si, pa loin hrinmi si, cross ah a thi, aa velngeitu Pathian khuaruahhartu a tiah Pathian kong na zumhmi hi a ṭha tuk, a hmaan zong a hmaan fawn. Sinain Pathian kong zumh hi hell tlaknak a si ti hi hrawmh kan duhmi hna a si. Asiah cun Pathian kong ka zumh lo ah zei ka zumh ah dah van ka kai lai ti cun Pathian kong zumh si lo khan Pathian nih van kai khawh nak hnga ding caah bia an kammi te zumh lawnglawng ah van kai khawh si. Hallelujah. Makhati kha vun thlen tuzan rim ah na zumhnak vun thleng ti hi sawm kan duhmi si. Mah ka fanu le hau dai um te lai ti cun Matin khua sa ai mi hna mi lakah cun tlangval na ngei maw ti hal phung si lo cu ka hal zong ah chim lai lo cu kha cu ka hngalh ve ko cu kan fanu hi hitin a um atu cun a kum a kum zong ka chim lai lo ka hngalh ko nain mi hlak ah mi kum chim phung si lo e Cinkhua sa lai nu cu an no lio cun an zoh sang tuk i mui dawh sam ṭha phunphun an zoh an kumhung upat sin khin an lu khan vun khun deuh a donghnak ah cun pa simi paohpaoh kha a donghnak ah cun an va ṭheo e amah tu hi cu a si lai lo nain ni khat khat ah cun hi vialte pa lakah khan tlangval ṭha ṭha lakah khan pakhat pa te kha ra lai, amah te ummi kha, nangmah hi Kuala Lumpur i pa ka hmuhmi vialte lakah ka thinlung ah a tap cemmi na si, kan vatlai tiah bia a kamh a si ahcun, cu bia a kamhmi pa nih a biakam a zumh si ahcun, bia a kamhmi pa he lawng khan an i um lai, a kong a theimi he nan i um lai lo. a kong a theimi hen an i um hrim lai lo hauhe dan i um te lai cun amah nu nih hin vat ding ah bia a kamhmi pa te nih a biakam a zumh si cun cu pa he lethatnak an tuah cun kai lawm tuk bawi kha thank you BTS kong nan thei ko hna lo mai ha nu paul vialte nih BTS kong nan thei dih an kong nan theih dih an birthday tiang an nan theih an ralkap tlak tiang an nan theih Ka fale nih ka chuah kum hmanh in thei ma thei lo maw? Ka fanu pakhat he nih cun BTS kha khi a hei uar ngai ve chapchap hna i an birthday tiang a theih cu ka fale khi ani yung cuk e hung kak ka a birthday se an ti a birthday se an i an i ceih i ka lungchung khan ka thin ka seih na ngai hringtu a pa bat nei hmanh thei lo i a cu kuria nu dok pa dok te cu me khi an lam zong khi nu dok pa dok lam ah ka ruah deuh a pasal lo ka ti khaka cu khaka cu vun ka chia piak tau lo tahchunhnak ka lak bia ka si ka fa le nih an bat dei vialte an thei an ni kha ralkap a tla tu a tlung cang ee ka hrusei tuah lainak program zong ka fale nih pakhat hmanh thei lo khan hung kuk le hung cak pawl um ka an thei dih a poi taktak ka si i nan thei an kong nan thei dih an batte tiangin nan thei ralkap an tlak le an chuah le hla an sak le an kong dot in nan thei dih nan co hna lai mei nan ngaihchia duh hlah co cu ceih tuah hlah lai lai ti hmanh hi an thei lo an thei lo an thei lo na re thei tuk duh hlah mah nak cha cun nangmah he ai tlak mi te kha zoh law mah kha ni um la chung khau so ko amen a zei ke ka cun na va zo nangmah hmanh na chuah ke nak ram le khuala ram hmanh hngalh chung lo ah nan thin a ba men Jesuh kong hi tampi na theih a ṭha. Pathian cu dawtnak Pathian a si, velngeitu Bawipa a si, sertu Pathian a si, thluachuah vialte ngeitu na si ti a kong na theih na zumhmi kha a ṭha tuk. A hmaan zong a hmaan fawn, nangmah lawng si lo, khuachia zong na zumh ve. Nang cu kuakzuk pah tal in na zumh ti, khuachia cu a ther dih. Pathian kong kha theih a ther dih, a ṭih tuk, a ther bu na zumh, khuachia van kai lai maw? Kai hlah e. Pathian nih pei van kai ding ah bia a kamh lo cu. Van kai ding kong a zumh awk a ngei lo. Pathian minung hna, tuzaan ai pummi vialte hna, Pathian ka zumh na timi hi a kongpi hoi na zumhmi a si maw? Bia an kammi a um lo ahcun zumh awk na ngei lo dawk aw. Amen. Tuzaan ah hin bia in hal hna ning law, na ka zum maw? Nan ka zum maw? tiah in hal hna ning law, a cheu nih cun, Phungchimtu pakhat si caah a ningzak lai nan kan ti le zoom nan ti le a cheu nih zoom hlah nan ti le a cheu kha kut phir awk hngal lo nan um le tuzan ah hin zumh awk zong nan ka ngei lo i zumh lo awk zong nan ka ngei lo a ruang cu nan cungah biakamnak zeihmanh ka tuah lo caah zumh awk le zumh lo awk nan ka ngei lo amah belte tahchunhnak ah thaizing kan zoh hna i CCF hi nan re thei deuh i bus pakhat kan cawkpiak hna lai tiah in ti hna ning law aw siawi cung thum nih cun a zeindah bus ca cawk lai catlap cungah dah a ṭial lo ah nan ka ti le a duhmi nih nan ka zumh hnga a duh lomi nih nan ka zum hnga lo tuahpiak ding bia kan kamhmi hna a um lawnglawng ah zumh awk nan ka ngei i zumh lo awk nan ka ngei cu bia kan kam hna lo poh ahcun nan duh si le ka kong nan i ceih le ṭhatnak nan i ceih le chiatnak nan i cu e kha nak a rang e nan ti le kha po kha cu ka kong a si keimah pehtlaihnak zeihmanh um lo Pathian minung hna Jesuh ka zumh na ti tikah hin a kong na zum ve sual maw bia an kam mi um maw biakam hi ai thleng peng Pathian nih Adam bia kam mi dang Noah bia kam mi dang Abraham bia kam mi dang Moses le Israel mi bia kam mi dang nihin velngeihnak chan i Jesuh nih bia kan kamh mi biakamnak cu nan caah ka thi khua chungah nan sual leiba vialte kan champiak hna i vui ka si i ka tho ṭhan. Cu nan ca ka thihnak kha nan zumh i ka vuinak ah vui nan si ve sa cun ka thawhnak ah kan thawhpi hna lai tiah thawngṭhan bia a kan kamh. Amen! Cu thawngṭha bia a kan kamhmi cu na zumh a si siah cun thawngṭha zumh hi tuanbia zumh si lo cu aw Jesuh kha a luancia kum thong hnih ah thi ding, zaangfak tein ti bantuk khi si lo. aw mah cu rak si ti aya a re thei tuk ti khi se lo khamnak khri khamnak thawng thu zumh cu nangmah bak kha cross ah na thih ve a hau zeicahtiah cun Jesuh Khrih a thihnak hi amah thihnak a si lo nangmah thihnak a si caah na ai ah kan thih piak i tiah an timi kha na zumh siah cun nangmah le nangmah kha cross ah thi in nei hmuh ve lawnglawng ah thawngtha zum in a si amen amen na thih lo ahcun zeitik hmanh ah na nun ah thawh ṭhan um kho lo na pianthar khawh nak hnga ding caah na zeitat a hau na thih a si hrim a hau khoika dah na thih lai hrin maw na nunnak ela so lai ci kha thi kha ka chim duh mi si lo Jesuh a thihnak hi keimah thihnak bak si ti kha na fian a si si ahcun thawngtha zum in a si hallelujah Hallelujah! Asiahcun mithi cu kuak an i phiat maw? A phi cu mithi nih kuak an i phiat lo. Kuak in tahchunhnak ka lak bia. Mithi kuak nih phiat maw? Phiat hlah. An zu ti maw? Zu hlah. Zeidah phi? An thih ta. Cu bantuk cun piangthar hi that i zuam hlah u, na tha kho lai lo. That hlei zuam lo. Thatka timi ka sual chinchin e timi kan thei ko lo ma. That kan i zuam deuh deuh poah kan zei chinchin lai. Kan sual chinchin lai. Bible na rel lai, fi na nun nei hngal chinchin le, thla na cam lai, duh na nun lo na fiang le, thla na cam lo tu ah hin miṭha na lo le Bible na rel lo tu hin miṭha na lo le thla na cam deuh deuh Pathian bia na ngai deuh deuh cun nai si chin lengmang le na kun na kun na kun khom vawlei ri tiang na kun le Pathian minung hna kan kum zat cu pei ṭhat kan rak i zuam i kanmah ning kan si hi ka ngakchiat lio ah upat tik cun ka ṭha tuk te lai ka ti Ka upat ti ka cun ka ṭha tuk te la tu tham cu kan no rih cu ta kan ti a si lo kum nih zei ngaingai khi a limi le a tuah khawhmi um lo amen cucaah cun kan kum zat ṭhat kan i zuam nan kan ṭha hlei lo cucaah a ṭha kho lomi pa ṭhat khawh nakhnga ding caah a ṭha kho lomi pa kha cross ah khenh a hau Hallelujah. Cross i khenh a si dih hnuah a chungah nunnak thar a lut lai i cu nunnak thar a lutmi tu nih rian ṭha ṭuan ding ka si. Hallelujah.